Moien, mäin Numm ass Thierry Hirsch an ech liesen Iech aus mengem Roman De Fuuss an de roude Léiw vir. Kapitel zwee D'Lisa huet d'Aen nees opgerappt. Do war eppes. Et huet de Kapp gedréint. Komesch, et war dach elo grad nach däischter. A wou sinn déi wäiss Zelter? D'Plaz war eidel. D'Sonn huet geschéngt. Hatt huet nees op d'Monument vum Michel Rodange gekuckt. Tatsächlech, do huet sech eppes beweegt.
De Fuuss, deen uewen am Monument souz, ass vu sengem Sockel erofgesprong. Hien huet sech eng Kéier gestreckt, de Kapp ronderëm gedréint, wéi wann hien d'Genéck steif hätt, an huet grouss gegaapst. Hien huet no hannen op säi Monument gekuckt.
Sacré bleu! Wou kënnt déi Ellebréck do hier? Déi ruinéiert mir meng Entrée! Meng schéi Vue op d'Nationalbibliothéik an op d'Kathedral. Ech kéint.
Dat war bestëmmt erëm d'Idee vum Buergermeeschter, dee mengt, eppes vun Architektur ze verstoen.
Déi Bréck passt dach guer net heihin. Hm, wa blann a Verréckt erféieren. Ech sollt mech beschwéieren, jo beschwéieren, fir dem zweete Mann am Staat esou eppes riicht virun d'Déngschtwunneng ze setzen. Wat eng Frechheet! De Fuuss war méi grouss wéi e normale Fuuss, éischter wéi e Schéiferhond. Hien huet ferm de Kapp gerëselt a sech ëmgedréint. Réischt dunn hunn hir Blécker sech gekräizt. Déi zwee hu sech e Moment laang ugekuckt. Dunn huet de Renert gelangweilt no lénks gekuckt an ass op alle Véieren a Richtung Gemeng getrëppelt. Uewen aus dem Passage vun der Place d'Armes koum en dacks op de Renert zougelaf. Mon onk Renert, mon onk Renert, waart!
De Reenert huet sech zu him ëmgedréint. Grimpert, mäin treie Frënd! Mononk Reenert, ech. Loosst mol dee Mononk ewech, dat zitt dach haut kee méi. Do gesitt der, wéi laang mer eis net méi gesinn hunn. Sou gouf geschwat, wéi mer eis fir d'lescht begéint sinn, mee dach net méi hautdesdaags. De Renert huet de Kapp gerëselt. Mon, ech mengen, Renert, ech, ech kommen, fir iech ze warnen. Dir sidd op en Neits ugeklot beim Kinnek. Den Dachs war ausser Otem vum Lafen an hat d'Zong eraushänken. Loft huele Grimpert, déif Loft huelen! Den Dachs huet e puer Sekonne verschnauft, ier e weidergefuer ass.
Ugeklot, Net vun zwee oder dräi vun Äre Feinde wéi déi leschte Kéieren, mee vun hinne bal all. Stellt Iech fräiwëlleg dem Prozess, dann hunn ech als Ären Affekot et méi einfach fir Iech ze verdeedegen. Weist, datt Dir gudde Wëllen an näischt ze verstoppen hutt. Dës Kéier mengen ech. Grimpert, Nach eng Kéier déif Loft huelen. Keng Zopp gëtt esou waarm giess, wéi se gekacht gëtt. Wann ech mech direkt stellen, sinn déi Herrschaften nach alleguer fuerchtbar opbruecht. An e puer Wochen huet dat sech erëm alles geluecht. Maacht iech keng Suergen. Reenert, lauschtert, ech. Nee, herno soll ech iech erëm d'Beistow fleeën. Dir hutt jo gesinn, datt dat net vill bréngt. Ech misst fir d'éischt de Wëllen hunn, fir mech ze änneren. Mä firwat soll ech deen hunn? Hätt ech mech no mengem éischte Prozess geännert, da wier ech haut net zweete Mann am Staat nom Kinnek selwer. Nee, vergiesst et, kënnt net an d'Tut. Déi leschten zwou Kéiere krut ech mech mat Schlauheet a rhetoreschem Talent aus der Affär gezunn an hunn hinnen alleguerte Sand an d'Ae gestreet. Dem Kinnik am meeschten. Firwat sollt net och dës Kéier klappen?
Reenert, Ech maache mir wierklech Suergen. Ech hunn är Feinde nach ni esou rose gesinn. Dir hutt de Bou dës Kéier wierklech iwwerspaant. Ech hat Iech déi leschte Kéier gewarnt, dat wier net d'Enn vun der Geschicht. Mee Dir wollt net lauschteren an hutt weider Hénger an aner Déiere gerappt. Rechent domat, dass Dir gesicht gitt. Mee wa si Iech kréien an et erëm zum Prozess kënnt, fäert net, ech wäert Iech och dës Kéier zur Säit stoen. Grimpert trei wéi ëmmer. Leet Äre Kapp a Rou, esou schnell kréie si mech net.
Abee, ech hunn Iech gewarnt. Ech muss iech leider erëm loossen. Meng Madame waart an der Groussgaass mat den Akafstuten. Maacht et gutt a gitt uecht op iech!
Mat dëse Wierder ass den Dachs nees zréck an déi Richtung gelaf, aus där hie komm war. De Renert huet erëm an dem Lisa seng Richtung gekuckt an et genee gemustert. No e puer Sekonnen ass hie weider a Richtung Gemeng gaangen. Op eemol ass hie stoe bliwwen. Déi zwou gewalteg Léiwestatue virun der Gemeng hunn och ugefaange sech ze strecken an hunn dunn de Bléck op de Renert geriicht. Wat da? De Renert huet sech hurteg ëmgedréint an ass d'Trap erof an d'Ënneschtgaass geschoss. Déi zwee däischter gréng Léiwen si vun hire Sockelen erofgesprongen an dem Renert d'Trap erof nogedonnert. Dat muss ech gesinn! D'Lisa ass opgesprongen, huet schnell seng Schëllertäsch ergraff an ass deenen dräi nogelaf. Iwwer de Parvis vun der Kathedral, hanne laanscht de Staatsministère, iwwer d'Clairefontainsplaz, laanscht d'Chamber. Hannert dem Palais hunn déi zwee Léiwen de Reenert kritt. Ha!
Lo kriss du de Pelz iwwer d'Ouere gezunn! huet eng Stëmm geruff. D'Lisa huet virsiichteg tëschent de Saile vis-à-vis vun der hënneschter Entrée vun der Chamber eriwwer gekuckt. Un enger Fassad houng en ellene Glatzkapp mat groussen Oueren an enger hokefërmeger Nues. D'Léiwen hunn de Reenert zur hënneschter Entrée vum Palais erageschleeft. A wat hu mir dann hei! sot de Glatzkapp an huet sech dem Lisa zougedréint. Ih, wat bass du dann? D'Lisa ass vu Schreck no hanne gefall an ass huerteg zréck op de Knuedler bei dem Renert säi Monument gelaf. E bëssche méi spéit ass e Schwaarm Spatze vum Palais an all Himmelsrichtungen ausgeflunn. Kommt erbäi!
Kommt erbäi! huet d'Lisa ee vun hinnen héiere ruffen. De Renert ass gepëtzt ginn! De Renert ass gepëtzt ginn! Gläich kritt hien de Prozess am Palais gemaach! Kommt alleguerten erbäi!
Aus alle Richtungen hunn Déiere sech a Beweegung gesat, fir an de Palais ze goen. Dat schéngt e gréissere Spektakel ze ginn. D'Lisa huet sech hinnen ugeschloss. Si sinn duerch d'Haaptpaart vum Palais eragaangen, duerno lénks e puer Träppleken erop. Si koumen an e grousse Raum, an deem riets eng breet Trap mat engem räich verzierte gëllene Gelänner op e Palier eropgefouert huet. Do huet d'Rab sech an zwee gespléckt an huet no lénks a riets op den éische Stack vum Palais eropgefouert. Et gouf gedréckt a gestouss. All Déier wollt sech eng Plaz ergatteren, fir gutt op de Renert an op de Kinnek ze gesinn. D'Lisa huet sech mat virbäi gemaach an ass nach grad d'Trape mat eropkomm, ier déi iewescht zwou Trapen zougemaach gi sinn. Op der rietser Trap hunn dem Renert seng Frënn Plaz geholl, de Grimpert, säin Affekot, de Marder, den Otter, den Af a seng Fra. Op der lénker Trap souzen déi, déi de Renert ugeklot hunn, seng al Feinde wéi de Grimpert sot. En Hond, en Hunn, e Widder, en Hues, eng Kanéngchen, e Kueb, en Iesel, eng Maus, e Wisel, eng Geess, eng Int, eng Kréi, e Kaweechelchen an e Réi. Genee wéi de Reenert waren och déi aner Déiere méi grouss, wéi d'Lisa dat gewinnt war. D'Lisa stoung uewen an der Mëtt tëschent deenen zwou Trape beim gëllene Gelänner. Nieft him souzen en décken Hues, e Kueb, e Bussar an eng ganz Rei aner Déieren, alleguer dicht unenee gedréckt. Sou vill waren et der. D'ganz Gelänner souz voll mat Vulle vun allen Zorten. Och ganz ënnen um Fouss vun der Trap huet een nach eng helle Wull Déieren héiere schwätzen. Alles war voll. Op eemol gouf ënne vill méi haart diskutéiert. Vereenzelt gouf gejaut. Dunn ass de Reenert vun deenen zwee däischtergrénge Léiwen déi éischt Trap eropgefouert ginn. Hien huet missten um Palier stoe bleiwen. D'Léiwen hu sech riets a lénks hannert hie gestallt. De Fluchtwee war ofgeschnidden. D'Trompette sinn erklongen. Eng haart Stëmm huet vum aneren Enn vum éischte Stack geruff. Erhieft iech fir de Kinnek! Alleguerten d'Déiere ware roueg a sinn opgestanen. Op der anerer Säit vum éischte Stack ass eng Dier opgaang. Eraus koum de Kinnek. E risege Léiw mat gewalteger Mähn, dueblem Schwanz, grousse Patten an engem Pelz, donkelrout wéi Minettsbuedem. Hannert him koum d'Kinnigin, eng Léiwin mat goldgielem Pelz. Als lescht koum e Geessebock. De Roude Léiw a seng Fra hunn tëschent zwee Pilieren op den Tréin Plaz geholl, déi beim Glänner vis-à-vis vum Lisa stoungen, e puer Meter iwwer dem Palier, op deem de Renert stoung. De Geessebock huet sech un engem Schreifdësch nieft dem Kinnek néiergelooss, sech e ronne Brëll op d'Nues gesat, eng Fieder an de Grapp geholl a si an en Tëntefaass gedaucht. Dunn huet hien op de Kinnek gekuckt, prett fir matzeschreiwen. Sëtzen! sot de Roude Léiw. All d'Déieren hu gefollegt. Och d'Lisa huet sech gesat. Well et an der éischter Rei beim Glänner souz, konnt et nach ëmmer de Reenert, seng Verdeedeger, seng Ukläger a säi Riichter gutt gesinn. Dem Roude Léiw säi rietst An huet kuerz gezuckt. Dunn huet hien op de Palier ënnert him erofgekuckt. Grof Renert, sot hie mat déiwer Stëmm, Dir sidd ugeklot wéinst Bedruch, Gewalt a Mord. Wéinst Bedruch, Gewalt a Mord u villen onschëllegen Déieren. Dem Renert seng Feinde sinn an eng Well vun Applaus an Tëscheriff ausgebrach. Rou am Sall! sot de Roude Léiw. Zweemol schonn hutt Dir Iech an der Vergaangenheet viru mir misse veräntweren. Zweemol schonn hutt Dir eis alleguerte Sand an d'A gestreet an Iech erausgeriet. Dat passéiert net nach eng Kéier! All d'Déieren am Raum, ausser dem Renert seng Ënnerstëtzer, sinn an euphoreschen Applaus ausgebrach. Richteg esou! huet d'Kaweechelche vun der lénker Trap aus geruff an eng Fauscht gemaach. Hänkt en op! huet de Widder donieft gebrëllt. Schlot en dout! huet de Kueb gejaut. De Roude Léiw huet seng breet Patten an d'Luucht gehal. Et war erëm roueg. Gnädegste Kinnek, sot de Reenert, wann ech mech erklären dierft. Nee, sot de Roude Léiw, dës Kéier net! Erëm huet de Raum vun Applaus geziddert. Mäi Kinnek, sot doropshin de Grimpert. Dir, Dir musst engem Ugekloten dach erlabe sech ze verde. Maach Dir mir hei Virschrëften, Maître Grimpert! huet de Roude Léiw gebrëllt. De Grimpert huet de Kapp agezunn, eppes wéi Nee gegrommelt a sech nees zréck op seng Plaz gesat. Reenert, sot de Roude Léiw, stitt op! Den Doud verdéngt dir, Reenert, wéinst Mord a Bedruch. Ech veruerteelen iech heimat zum Doud um Galgen. D'Exekutioun ass. Dat ass ongerecht! huet d'Lisa geruff. Hie konnt sech emol net verdeedegen. De ganze Sall huet sech erféiert zu him ëmgedréint. De Roude Léiw ass vu sengem Troun opgesprongen an huet seng riseg Patten energesch op d'Gelänner geworf. Wie bass du, dass du et wooss, mech, de Kinnek, hei ze ënnerbriechen a mir ze soen, wat gerecht oder ongerecht soll sinn? Ech sinn ieweschte Riichter an entscheeden hei ganz eleng, wee lieft a wee stierft! Dat kënnt Dir net maachen, sot d'Lisa. Sief roueg, sot den décken Hues nieft him an huet u sengem Pullover gezunn. Du bass jo verréckt! Sëtz dech! Dat ass awer ongerecht! Och mäi Papp. Garde! sot de Roude Léiw. Huelt dat komescht Déier do fest a bréngt et erof op de Palier bei de Reenert. Hal dech elo kleng, soss liefs de net méi laang, sot den Hues huerteg zum Lisa an huet et a Richtung Trap geschubst. Ee vun den donkelgrénge Léiwe war an dräi Sätz uewe beim Lisa an huet et graff déi riets Trap erof gezerrt. D'Déiere ronderëm hunn net ausgebuht. E puer hu mat der Fauscht an der Loft gefuchtelt, anerer hu Beleidegunge gejaut. En Hond huet ganz haart geruff, Wat bass du da fir en Déier? D'Lisa huet sech zu ëm ëmgedréint, E Mënsch! Dat gleefs de dach wuel selwer net! D'Déieren hunn haart gelaacht. Roueg! sot de Roude Léiw op en Neits. Sou eppes wéi dech hunn ech hei nach ni gesinn. Wie bass du a wou kënns du hier? Stéchs du mam Reenert ënnert enger Decken? Ech kommen aus. Ënne sinn d'Diere mat engem fierchterleche Klaken opgeflunn. Iwwert déi Déieren, déi um Rez-chaussée um Buedem souzen, fir sech de Prozess unzekucken, koum eng gewalteg Gestalt gesprongen. Attack op d'Stad, schwaarzen Adler, braun Isegrimm, déi éischt schonn am Gréngewald. Mat dëse Wierder ass d'Déier op der Trap zum Palier dout zesummegebrach.
Voilà, esou wäit dat zweet Kapitel. Ech hoffen, et huet iech e bësse Spaass gemaach an ech wënschen iech all Guddes.